Топтон. Төһөлөөх манна отмен уопутам диэн туоҕунан хас нэһилиэк ханнык улуустар баара кэлэннэр, бириэмэтийэ кэлэннэр бу хайдах маннык кооперация тэриллибитэй диэн, хайдах үлэлии олороҕутуй диэн бу республика үрдүнэн хаамайтан биллэр кооператив буолла. Онон бу манна Розалия Алибьевнаттан олох улахан күүс көмөнү оҥордо диэтэххэ наада. Ол курдуктан бэйэ билэргэ курдук биыл бустар депутатынан үллээбитэ. Ол тоҕо иһигэртэн бу күндэйэ эрэ ытык артыгар буолбакка улуусунай бу тыа хаһаайыстыбатын хайдах сайыннарыахха эһэбин, хайдах бу маннык үбү-харчыны угаммыт инникитин хайдыахтаахпытый диэн хайааммыт үлэни ыытаммыт Там бу манна күндэйэҕэ бээтэр бу манна бу алта ыйдаах үүт оҥорооһуна даҕаны бу именно бэйэбит аспытынан туохпунна хааччыныахтаахпыт диэн үлэлэри ыытаммыт бу манна биһиги билигин бэйэбит аһынан хайыта тытой бохойго даҕаны аһыллыбыт даҕаны комбикормовой холуот буоллун бу манна өтүнэн өрүс өтүнэн өттүөр убойнай сыахтабыт барда бу инники дохха барда инниттэн көрүллэн туран барда оҥоһуллубут үлэлэрден диэххэ наада онон биһи онно олох мууруһу мохтоллоохпут онон мин санаабар билинги оҕолор да бу бээтин да оҕолор асты билии таһырга үлэһиттэрэ кырдык артыгы эссе даҕаны хайыннары турохтара онно да биһиги эмиэ администрация даҕаны усаха дыттан бары барбыт кентэбит Онон бары бииргэ буоллахпына барытын кыайыахпыт диэн. Онон барыгытыгар өссө төгүл эҕэрдэ буоллум маннык туохха үлэҕэ үлэлиир үлэһиттэргэ оннуттан бииргэ үлэлиэхпит барыгытыгар өссө төгүл доруобуйаны Салгыы күн барар Сунтаар улууһун тыатын хаһаайыстыбатын управлениетын начальнигын солбуйааччытыгар Григорий Семенович Готовцевка Үтүө күнүнэн Күндэй нэһилиэгин олохтоохторо уонна бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ кэлбит аймахтар, ыалдьыттар биһи бары билэрбит курдук Розалия Ефимовна кооперация хайдааһыныгар, бу сырдык ааттык хайдааһыныгар республикаҕа кини бастакы күөҥҥэ турбута. тэриллэн, үлэлээн, күһүн ылан эстибэккэ, хаппыакка ыарахан кэмнэри барытын аһардан, уонна улахан кини вкладан биһиги билэрбитинэн угул бар улуругар эрэ буолбакка республикаҕа үрдүгэр кини бэйэтин үлэтинэн, туоҕунан эмиэ этиллибитин курдук республикаҕа улахан уопуту көтөрбүтэ. Маннык хайдах киһи сахабыт сиригэр кыриахпытын сүбэбитин. Имбир икки кэмигэр хоппостор ыһыллааһыннарын да киниттэн манна Күрдэй нэһилиэгэр хаһаачыстыбаны ыспакка туохтаах барытын тэрээһиннээх балларын хомуттаан элбэх элбэх киһини кытта үлэлэһэн билиҥҥэҥҥи дылы олох үлэлии тураргыт олох үчүгэй уонна имбир инникитин диэки эһиги элбэх үрдүкү инники үрдүк туохтары ылыаххыт диэн эрэнэбин уонна мунньахтааҥҥыт уонна нэһилиэк кооператив чилиэннэрэ бар мунньахтааҥҥыт бу Арагалия Алексеевна аатын туохтуурга сырдык аартык хаһаайыстыбатыгар тэрилтэтигэр туохтаабыккыт бэлиэтээбиппит олох үчүгэй уонна баргытын өшүгүйдэҕэ дэлиэхпин баҕарабын уонна хайын кэлбитинэн Салгыы дьыл эдэригэр көрдөнүк хайын Розалия Лилбевналыын өр кэм Сунтаар улууһун тыатын хаһаайыстыбата сайдарыгар бииргэ үлэлээбит коллегатыгар Надежда Иосифовна Корниловаҕа

Эр, бүгүн оттон кирдьик даҕаны үлэ киһитигэр сүгүрүйүү, үлэ киһитин санааһын, үлэ киһитин этэргэ дылы өйдөөн-санаан хаалыаххайыҥ диэн сүрдээх үчүгэй бэлиэ күнү ыыта тураргытыттан биһиги үөрэбит эрэ. Розалия Алимпьевнаны кырдьык даҕаны кини баар буолан бу Утаар улууһугар аан бастаан кооперативнай хамсааһын саҕалааһын барбытыгар аан бастаан Күндэйэлэр оттон үчүгэй баҕайытык он биэс хаһаайыстыбаны түмэннэр Розалия Олимпьевна баһылыктаах тэрилтэ тэриллэн, оруобуна уон түөрт сыл үлэлээн кэллилэр. Уонна бу маннык тэрилтэ орто курдук улууска наптолугура үлэлээн олордохпуна, бүүсэччэ сыраасык кэккэтэ кэлин эрээри, оттон киһини үлэлии олорор иннигэр саҥа сыттыга Онон Рогалия Ефимовна киниттэн кыттыыр киһитэ. исписэлиис, халайааччы уонна манна диэн эттэххэ ханнык баҕарар хамсааһыннарга ханнык баҕарар саҥа сүүрээн киириитигэр аан бастакыннан бу күндэйэ нэһилиэгэ өйөбүл буолар этэ. Мин үлэлиир Бэрсэхэ управлениетыгар Күндэйэ нэһилиэгингэр маннык үчүгэй тэрилтэ баар буолан Сунтаар улууһа сүрдээх үчүгэй үлэлэрин ыыппыта. Ол түмүгүнэн икки тыһыынча уон икки сыллаахха Сунтаар улууһа тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар оройуоннарга бастакы миэстэни ыларга. Ол оттон кичик туох баар тыа иһирин дьонун үлэтин-хамнаһын түмүгэ буоллаат. Арада Лена Ефимовна мин дьиҥэр оттон үрдүк үөрэҕи үөрэтэ сырыттахпына Төрдүс куурус кыһыарыыларын бастакы үөрэххэ киирбитэ. Онуттан эдэр оҕолор киирэллэр тахсаллар үчүгэйдик өйдөөбөппүн эрээри, эргээһи хоско кэлэн үлэлээн киирэн барбытыгар онно управление главнай таайдатын олохто сылдьаммын тахсан көстөр этим. Уонна оттон бу ровно икки түгэнчэ тоҕус сылтан, икки түгэнчэ тоҕус сылтан чахчы Бу кооператив атаҕар турарыгар Розалия Ефремовна өҥөтө, үлэтэ, кини батыһыннарыыта элбэх. Чахчы даҕаны Розалия Ефремовна бэйэтэ сүрдээх үлэһит, хара үлэһит, бу туруу үлэһит Күндэйэ дьонун тан төрүттээх, ийэлээх аҕатыттан манна үлэлээн-хамсаан олорбут ыал улахан оҕото буолан бу үлэни кыайа тутан уонна дьону кытта кэпсэтэр, боростуойдук эттэххэ, били киһини ылыммат да киһини ылыннарар курдук кэпсэтэр кини оннук характердаах этэ. Уонна тугу сөбүлээбэтэҕин кистээбэккэ эттэххэ, сыбайгар этэр этэ. Ол эмиэ үчүгэйдээх. Наар куһаҕаны, кыаллыбаты эт олорор киһиэхэ чахчы даҕаны этэр ыараханы кини билэн сыраҕы хомтотор буолар этэ. Онон мин өйдүүрбүнэн оттон Роталия Олимпьевна ити этиллибитин курдук, чахчы даҕаны бу нэһилиэккэ саамай элбэх айылык баар, саамай элбэх сүөһү баар, Саамай элбэх бородууксуйаны оҥороҕут, сырдык аартык. Билигин Сунтаарга сырдык аартык үүт аһылыга элбэх диэн кэпсииллэр. Ити сүрдээх истэргэ үчүгэй уонна биһиги чугас дьүөгэм этэ Кидьик Розалия Ефимовна манна диэн эттэххэ, тоҕо диэтэххэ, кини киһи быһыытынан туох даҕаны били этэргэ дылы ыарахан кэмҥэ эрэ эҥин өйүүр, үчүгэй кэмҥэ эрэ эҥин кытта тэбис-тэҥэ үөрсэр сүрдээх үчүгэй, талааннаах, салайааччы. Онон Розалия Олимпьевнаны тэрилтэтигэр бу кинини кытта тэҥҥэ кэлсэн үлэлии олорор исписэлиистэр, салайааччылар, бу билигин салайан олорор сырдык аартыкка салайан олорор салайааччылар киниттэн үөрэнэн өссө даҕаны инники сайда үүнэ турун Эһиги продукцияҕыт өссө республикаҕа биллэ турдун, эһигини батыһааччы элбээтин уонна оттон манна диэн эттэххэ, кооперацияны республикаҕа даҕаны улаханнык өйөөбөтүлэр, оттон нэһилиэктэр диэн этээччилэрин наһаа элбэх киһи кэлэн кырдьык туотун атастаспыта эрээри, олох биир чахчыттан бу күндэйэ кутурук үлэлээбэттэр. Уонна оттон биир үчүгэйэ диэн, күндэйэ биир киһи курдук Өһүлэлиир. Оттон биһиги олохтоохтор, именно онно эмиэ тирэх буолаҕын. Онон бу сааһыран олордох хайдахпыйдатыкка үлэҕэ, үлэ үчүгэйигэр, үчүгэй киһини кытта аргыстаһан барар буоллаххына, эбэтэр үчүгэй санаалаах киһини кытта кэпсэтэ олорор буоллаххына, үлэҥ хатанарын туһунан мин толкуйдуубун. Билигин оттон киджик үлэлээбэппин, олоророн толкуйдуубун. Киджик даҕаны үлэлиир кэммэр наһаа үчүгэй дьоннор баар буоланнар, бу тыа хаһаайкатын управлениетын үлэтигэр Розалия Олимпьевна тэрилтэтэ биһиэхэ улахан тирэх буолар. Ити туохпут эрэ хатаммата киниттэн Сүбэлэтэр этибит, эбэтэр туора улахан бэрэпирээтин ыытаатыннахпытына, кини тэрилтэтигэр ыытарар этибит. Ол барытыттан чахчыта даҕаны үтүө киһи, сүрэхтээх киһи, үчүгэй мындыр өйдөөх, санаалаах киһи халайааччы баар буолан, оттон тыа хаһаайыстыбата сайдар. Онон бу бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ кэлбит дьону барыбытын Иванова Розалия Олимпьевна аата үйэттэн үйэҕэ ааттана турдун, кини тэрилтэтэ уһуннук үлэлээтин, өссө даҕаны холобур уон түөспүт үлэлээх буоллаххытына, өссө түөрт, биэс төгүл үлэлээн, биһи кырдьан олордохпут сылбытына биээн сылбытын ылабыт диэн кэпсиир буоллаххытына киһи үөрэ-сиһэ. Онон барыбытын бүгүҥҥү үчүгэй тэрээһининэн эҕэрдэлээн туттаран этиибин бүтэрэбин. Спасибо большое. Салгыы тыл барар Розалия Олимпьевна Иванова аатынан сырдык артык тыа хаһаайыстыбатын өҥөнү оҥорор кооперативын толорооччу директорыгар Алина Александровна Львоваҕа Үтүө күнү олохтон

Билиллиҥ даҕаны Наталья Ивановна туһуохтуубут, ахтабыт. Кинина билиигэ диэн хаалыа диэммит оттон этэбит. Кини сырдык аата сырдык сулус буолан угуйа туруо. Бүгүнү бэлиэ күҥҥэ Розалия Лильвьевна аата тэрилтэбитигэр иҥэриллибитин туоһулуур стеланы арыйалларыгар ыҥырабыт. Розалия Олимпьевна Иванова аатынан сырдык-ардык тыа хаһаайыстыбатын өҥөнү оҥорор кооперативын толорооччу директорын Алина Александровна Львованы, Сунтаар улууһун баһылыгын солбуйааччытын Борис Серафимович Васильевы, Сунтаар улууһун тыатын хаһаайыстыбатын управлениетын начальнигын солбуйааччытын Григорий Семенович Готовцевы,

Бүгүнү бэлиэ күҥҥэр бэйэлэрин ырыаларын бэлэх уунуктара Людмила Алексеева, Анна Егорова, Мария Андреева.

Бүгүнгү бэлиэ күммүтүгэр кэлэн кыттыбыккытыгар өссө көмөлө бука баргытыгар улахан махтал болуктун. Салгыы Иитик култуура киинигэр идэҕэ бэриниилээх буолуу кинигэ сүрэхтэниитигэр ыҥырабыт. Билигин уопсай хартскаҕа түһүү буолуоҕа. Стелла таһыгар.